na kiumia gĩkĩ twĩ na ndagĩtarĩ wa ndawa cia mĩtĩ arauga mothiũ magaga kũrura nĩ igunyũ mwĩrĩ atumia tũrai mwakaga maguta mothiũ marwaru mwĩna igunyũ na no mũraka maguta ũthiũ ruta igunyũ mwage cicio mwĩrore ũthiũ rĩu we tondũ ũkĩrĩ ndagĩtarĩ rĩ kaĩ wĩna mĩaka ĩigana mĩaka mĩrongo ĩna na ndĩrathiĩ ndĩrakinya gatano gũ ya njamba ũrauga ũnorete nginyagia mĩkiha ndũngĩoneka ndũkanye na nyunĩte kĩongo haha ndũkahutia mũrĩnga wa ngingo ndũkangeithia hogeithie ihĩndĩ haha nĩ njohero ikarigania na ngũhinya na ihĩndĩ Ah, ũyũ niĩ ndingĩaria nake George mwĩre atũtarĩrie nĩ ndawa ĩrĩkũ arendia Nyendia ndawa ĩno. Nĩ ya gwĩka atĩa? Ĩno. Ĩno no nyende ũnyue Jumamothi ũkarora ũthiũ wone ũthiũ waku ũciwo ũthiũ waku. Kũnyua ũmĩe kĩndũ kĩndũ ũtarĩ wakiona. Na ũgathiĩ rũciũ na karatathi kĩoro-inĩ. Wone indo ũtarĩ wona. Yo. mwĩre oke kahora kwĩna andũ mararĩa ĩkaga atĩa wona wanyua ũrĩa irio nini itha ũinaini ũguo wĩkĩre gĩkombe ĩwe gĩkunĩka nyua kahora gĩkombe gĩthire rũciũ thiĩ ka- kĩoro handũ na ũgĩtherio kiuge nĩ kĩoro kĩrĩkũ na ndũgathiĩ kĩoro kĩa irima ũrore kĩrĩa kĩrarĩa mũndũ ũkĩra ũtukũĩra mũndũ ithuĩ twĩ nyũmba ngai ũigua wetwo switi no wetete mũndũ wake switi Mũtigĩte na nĩ kũnoga thĩrĩ. Eh, rĩu nĩ ihinda agĩtwĩre nĩ atĩa etagwo. Rĩu wĩtagwo atĩa we? Niĩ njĩtagwo ndagĩtarĩ. Na ngũigua ararigita mĩrimũ yothe nginyagia kũrũgama na mwena. Nĩ ũrona ũguo rĩngĩ? Nĩgetha ũthiĩ ũhuone ũũ, ndakare nda yaku thũku. Rĩa guoko. Eh, thiĩ na mbere kũhunjia Guoko. Nĩ ũrona guoko? Nĩ ũranyona? Njĩra mũtumia haha gacũnga hunjia nĩ ngũthi kũnyoroka. Haha he mĩmĩtĩ mĩrongo makĩria thate. Nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ ũngĩ ũrigitaga? Typhoid, pneumonia, malaria, igunyũ njoka, ironda cia nda, kũnogerera. gukira kiroko mundu we munogu acio mothe nä motungataga ndå kå gå ra nä ndä gå ra na rä korwo wä na tv ndä ratura å guo ragå tha na rä korwo wä na tv ma nda ndä raigua ruo na waciari itũũra-inĩ rĩa kĩhumbu-inĩ mwena wa gatanga no gũcakaya maracakaya nĩ ũrĩa magagĩtio ciana citũ ciokĩra kĩroko nĩ ciĩyare barabara ta meru marenda kwendio tũgwa makĩninaga ta twakwa tũraninirwo nĩ maina mathiaga kũrĩa barabara mathiaga na kĩruru metereire niĩ nyumagare haiya waumagara megwĩka atĩa mathiĩ mũgũnda gwakwa magatue makorobia matue ngandania nĩgetha mathiĩ makendie ona ti kũrĩa mekũrĩa megune mathiĩ manyue njohi na mathiĩ kũrĩ maraya me mburoti mburoti na maraya marĩa mekuo nĩ aingĩ mũno na aingĩ mokaga thaa thinacara ya rũcinĩ ũngĩthiũrũrũka hau hakambĩ ha thigari nĩ ũkũmona makiuma ngari metereire twana tũtũ tu tũkĩre gĩothe gĩatira makĩmuramura rä u nä å teithio å rä kå må kwenda marĩrio matige ũmaraya na nĩgetha magĩe na ihinda rĩngĩ rĩa kũhikania mahote gũtũciara tondũ ithuĩ nĩ tworĩire mĩĩrĩ-inĩ yao rä u makä nyua å guo rä mawä ra ma må ciä nä maitheranagia mũcinga wĩ thambi ndũrĩ kaba kwaria ma mĩcinga ndĩrĩ nĩ thambi mia nĩ maikaraga nyũmba kana mũndũ na mburatha kaba kwaria ma må thuri na må tumia magaikarania matekwä hå gå ranä ra Gũtirĩ ũragio kĩo nĩkĩo wĩ nakĩo. Tũikara waguo. Mĩcinga ndĩrĩ rĩthathi. Na nĩkĩo ndirĩ ndĩrona mũtumia mũritũ kuma njũkire. Gũtitũraga, gũtirĩ. Ona tiga andũ maciarĩte tarĩu matingĩcia ti itherũ. Tiga nĩ rĩu twaciarĩte tene. Korwo nĩ ũmũthĩ thaa ici tũrenda ciana tũtingĩciona. Kwaria na ma. Rĩrĩa mũgũikara na mũthuri mũkarindaga mĩeri ĩtatũ ĩtandatũ-rĩ, ũcio nĩ mũthuri? Ũcio ti mũthuri no anga mathuro mao. ambai mukire ambai mukire ona inyuĩ Orathu arĩa araithi arĩa matirekĩra mataka nĩguo taka. Orathu arĩa araithi arĩa matirekĩra mataka nĩguo taka. na ndĩraigua arũme arĩa maregete kũhikania nĩ mahetwo rĩtwa atä må metaga atä a kuceti ngũrũ ya kĩrĩa giriaka gĩtagwo makuceti na ĩrĩa tongoretie nĩ ĩno tå renda atä rä rä acio magä te athurä rä tondå ona ithuä tå tirä rä